Maşgalam bolsa işläp ýör, özümem şonuň ýaly dil öwrenip ýörün, hem ýaşap ýörün bärde. Hawa, men gelen gabat bilen bir üç-dört ýyllap bir habarlaşdym telhunly. Şeýle-şeýle diýdim, özüm dostlarymyň adresini berjek boldum, o hem çekindi, zat etdi, aý bolýa-da diýdi. Men diýdim, aňyrda dört-bäş sany dostlarym, garyndaşlarym we garyndaş ýaly bolup ýaşaýas diýdim, şolaryň hem adresini beriň gerek bolsa diýdim. Ýok, gyzjagaz sag bol diýdi. Onda men diýdim, Kanada indi neme Torontoa gel gaýdaňda diýdim. Aýtsam gawy boljak zat diýdim, adres bereýin diýdim. Hawa şeý diýdi, ýeke bolýan hem-de indi çagam bar, çagam kiçik diýip aýtýardy. Şo wagtlar men soň habarlaşmagymy goýdum oňman hem.

Şu öňki jaýyňdamy? Dogry, dogry. Öňki jaýyňdamy? Hawa, dogry, dogry. Işläp ýöriň dämi öňki işde? Ilçihanada. Hä, dogry, dogry. Terjime iş etýändirsiň-dä?

Hawa, menem görüp otyryn, aradan şo suratyňy görende has begendim, begenjime şo suratyňy goýdum. Ozüň şeýle bir sag bolsun aýdaýyn diýdim, geçen günlerim ýadymdan çykdy. Eý, bagşla ýadyma düşdi, ozam ýaňka neme bolýardy indi, tolgunyp begenjime näme diýjegimi bilemok. Ýaňky goşgulary aýdyp berýärdi, naharda ozüň ýadyňda barmy? Gel, a, Gylyç saňa bir goşgy aýdyp bereýin diýip, goşgularyňy okap berýärdiň maňa. Äý Kerim aga Kerim aga. Sen bir paýlaşma sen eýran Şerif bary kem aýtjak bolýan sen şu şon şony sen alapsyň. Hawa aýdybermeli indi farsy bolar ýa türkmençe bolar ýa türkmen ýaňky öz türkmenistandaky alfabitde bolar ýaňky latin arfabitde tababyt ýokda ile galar ýetirmelila ile halga zada neme bar bir Oraz aga dip bir dos oglan bar Şahyr köp hormat goýýan syýlaýan ýaňky özem Owganystan Türkmenistan Türkmenden neme men ony Facebookyň üsti bilen tanşy boldum ýöne oň bilen hiç hilli men tilfunly gürleşemak ýa skaýply gürleşip göremak emma goşgularyny gördüm zat etdim diýseň gowy goşgulary bar ýaňky aýtjak bolýan zadym a syýasada degişilli a döwlete degenak osam ýaňky beter hem dini düşünjäne eonak ýa şu bir aýtjak bolýan zadym ýorguna görä aýak uzatýa. Şoňa has men begenip şoň goşgulary zatlaryn goýýan ozam ýaňky ýutup düzeltdim şoň goşgularyna hasam gowy hasam hormat goýýan hasam syýlaýan başga da şuny ýaly türkmen şahyrlarymyz ýazyjylarymyz Owganystanda döräpdir indi Arabystan Söýdide ýaşap ýören bar Ryýazda Jeddede ýa şo Kabylyň özünde ýa-da başga şäherlerde Şuny ýaly Hasan görýän weli Ýagup Nemeweýat diýip Hasan başgalary bar. Has begenýän, medeni işler etýärler, färengi işler etýärler. Magtymguly adyndan ýa başga atlardan şeýle. Şu ýagdaýda men sebäbini göz öňüne getirýän zadym, ýaňky indi sizde bir ýurduňyzda kyrk ýyllap uruş boldy-da, uruşda uruş bolandan soňam ýaňky bir dogry zat iliň gulagyna eşidilmedi.

Alyp barýan işlerini etýän çap etýän kitaplaryny zatlaryny görüp begenjimi goýýan şony Türkmene ulakan bir arka şo ärdin uly ärdin şol şu ýagdaýda şu ýagdaýda şeýdip neme etmek Türkmeniň medeniýetini tanatmak kitaplaryny tanatmak şahyrlaryny tanatmak goşgularyny tanatmak men ä ulakan zat diýip düşünýän. Nähili o taýda internet ýagdaýyňyz nähili?
Internet ýagdaýyňyz nähili? Öýde öýde ulanýanmysyňyz? Internetiň mümkin gowşapdyr. Ýöne iş ýeriňde ulanýanmysyň? Mümkin güýji bardyr. Hä, has gowy. A ýutub görüp bilýäňmi ýutublary ýa-da görüp bolmaýamy? Ýutub ýutub dip ýaňky men zat düzeltýän a ýutub ýaňky film alyp ýa nime suratlandyryp suratlary goýup goşgulary ýaňky Kerim Gurbannepesiw kini ýaňky Gurbannazar Ezizowyň kini ýa başga şahyrlaň zatlaryny şol ýutuba geçirýän şo ýutublary görüp bolýamy aňyrda. Ony edip bolaýdy eger başaryp başarjagymyzy menä başarasokmy. Ýok meň özüm şoň goýýan şoň özüm başarýan ýöne görüp bolýamy diýen. Ýok şoň özüm görüp bolýamy meň özüm goýýana şoň ýutubda indi şu wagt bäş ýüzden artykmaç ýaňky twokly çadynda meň ýutubym bar ýa bäş ýüzden artykmaç ýaňky huşan altmyş dört diýip. Hä dogry dogry aňyrda gawşak diýip eşitdim şo ýutub tarapdan sebäbi Neme käbir ler samskat ýazýarle samskat aýtýarle samskra samskýarle ýurt hakynda şoň üçin görünmeýär diýip eşitdim men şeýle şeýle diýip aý oda bir has sowda oda bir ýurduň parahatçylygy üçin şeýdilýär da oda ýurduň ad abraýy üçin şeýdilýär da alyp barýan syýasatlar zatlar diýseň tüweleme aşgabada diýseň görmäne göz gerek diýýär da diýseň awadalanypdyr ulalypdyr howw filmleriň zatlaryny görýän ýa gidip gelýärle aýtýarle has sowy has Has gowy. Hasam şu parahatçylykly alyp barýarlar ýurdy diýseň gowy begenýän. Ýaşlary uzak bolsun, janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Ata watan her näsaň guwanmaly, buýsanmaly. Hawa aý men ýurtdan daşary çykdym diýip ählik agzyma gelip hapa sözleri aýdyp ýa herketleri etip ýöremakda men öz ýurduma görä ýüregine görä aýak uzatýan da. Hawa, Kerim aga aýdyp otyr, ýa goşgy aýdyp berjekmi maňa? Ha, saklap goýberdi, habarlaşyp durus. Sagat näçe sizde şu wagt? Sagat bir bolup geler. Hä, gije birde. Hawa. Hä, bizde sagat şu wagt dörde sekiz minut bar. Öýleden soň. Hawa, dörtden hawa sagat şu wagt ýa ýedilerde däm gün ýaşýada bizde. Biziň wagtymyz bilen ýene üç sagatdan däm gün ýaşýa. Hawa. Şoň ýaly. Ozan siz haçan ýat nime size indi ýatarsyňyz, ozan turaňyzda ozan biz ýatyp başlaýas. Biziň gijämiz bolýa. Biz bizde sagat on on iki däm bolýada. Ozemde soň ýat. Ozemde turamdan soň size öýlän bolýa. Bu wagtlamyz deň gelmeýä. Hawa. A oguljyň nähili, gowumy ýagdaýlary? Ýaňy habarlaşyp durus wagt. Hökman, hökman habarlaşyp dur, ýitim bolma, janyň sag bolsun, janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, gel ejem eger ýatmadyk bolsa bir salamlaşaýyn. Aý Zebaýyl ejem köp elinden çörek iýdim. Ýatandyr? Ýatanmaz, ýo-ýo, ýatanmaz azar berme, ýene salam aýtýar diýersiň, begenli diýersiň, şeýle-şeýle diýip. Hawa, Nowruz baýramyňyzam gutly bolsun, geçen Gurban baýramlaryňyzam, Oraza baýramlaryňyzam. Garaz, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Hawa, gaw-gaw, gaw-gaw, käbir goşgularyň bardyr, şolaram bir goýuşdyrsaň, şolaram bir goýuşdyrsaň, men näme, nime ederin, ortak bolaryn. Ýagny, şe-şer ederin. Indi iňlisçe share bolýar-da. Şonuň üçin paýlaşdyk. Nesibesi meň öz niýetim şu şahyrlary, ýazyjylary, siz ýaly adamlary ile-güne tanitmak. Deňme ilimiz günümiz bilsin. Bize hiç hili tababat ýok Owganystandaky türkmen doganlarymyz ýa Eýranda ýa-da Türkmenistanda ýa Garagalpakda ýa Tajikistanda ýaşaýan ýa daşary ýurtda ýaşap hemmämiz bir dogan. Hemmämiz bir adam. Ýöne ykbal bizi şeýtdi-da. Ykbala görä ýaşamaly bolýas-da nätjek. Hawa men onda gijäň wagtyňy alyp oturmaýyn.
Hawa hawa ýok Kerim däde begenýän begenýän. Eý geçen günlerimiz ýadyma düşýär otak pytak gidertdik gürrüňdeş bolartdyň keň käbir wagt meň ofisime gelertdiň. Öýe gelertdiň men barartdym barar şoň ýaly ýagdaý. Haý biziň hem ykbalymyz şoň ýaly boldy daýy inşallah ýurdumyz parahat bolup dursa bolýa şo. Rokan arzuwymyz şeýle.
Inşallah inşallah ýagşyny et ýarym döwlet diýäýiň inşallah. Ýurdumyz parahat bolsun. Hawa ata watan parahat bolsun. Janlary sag bolsun başlary dik bolsun. Gowy zatlar ýurtdan ata watandan eşitsek bolýa. Hawa bizem başardyk daşary ýurtda wasp etýäs ýurdumyzy. Ata watanymyza guwanýas. Şeýdi, şeýdi. Ilimiz-günümizdir, her närsem. Dogan-garyndaşlarymyz hemme hossar damyz şutadydyr. Äý, toprakda näýil-näýil adamlar ýatyp. Keri, e, neme, Kerim Gurbanepes ýaly adamlar, ýaňky Gurnazar Ezizow ýaly adamlar, birentek taryhçylarymyz, ýazyjylarymyz, äý, o toprakda. Ikinji jahan urşunda pahyrlar wepat bolarlar, o toprakda ýatyr. Ol gan toprakdyr ata Watanymyz. Ilimiz günümize döneli. Onda näme men wagtyňy alyp oturmaýyn. Wagtymyz çaklasa boldy. Hawa begendim, sesiňi eşidip begendim. Hökman, hökman. Çagalaryma zatlamy tanyşdyryp otyň, aýdyp otyň. Bu Perwin bilenem habarlaşsaň ýa siz bilen habarlaşsa, hökman näme etsin, meň telefonuma düşendir, bolmasa telefonumy ýazyp ibererin. Ýa habarlaşsyn, ýa özüň habarlaşan. Hiç üçem näme etmesin. Aýraçylyk duýmasyn özüni, aýra ýaşaýan, hiç kim hossarym ýok, doganym ýok, garyndaşym ýok diýmesin. Hemmämiz birek-birege dogandyrys, garyndaşdyrys, hossarlyk ederis. Iň bir kynçylyk ýagdaýda-da birek-birege kömek ederis. Hawa, biz öz doganymyz ýalap görýäs. Oglan-goşaňyz doganymyz ahyry. Bile duz iýdik, bile çörek iýdik, bile gülüşdik, bile degişdik, bile agladyk, bile güldük. Aýatda, toýda, ýasyda, hemme zatda. Ine, şu biziň Watanymyzyň gadyry zady şoň ýaly birek-biregiň ýanynda.